Moien Dani, ech hunn eng Fro, wat ass e Buchbënner iwwerhaapt? E Buchbënner, dat ass eng Persoun, déi frou ass mat ale Bicher, déi gäre Pabeier huet, déi futtis Bicher erëm nei mécht an déi dem Auteur d'Chance gi wann en e Buch geschriwwen huet, fir do een Aband bausse ronderëm ze maachen. Ah, ech hat vergiess, ech hunn e Buch matgeholl, dat ass mäi Buch an Ech wëll den Deckel remplacéieren wann ech Gléck hun. Solle mir en neien Deckel bausse rondrëm maachen? Jo.
Ok.
Jo, dat kënne mer maachen. Gees da mat mir an den Atelier an da weisen ech der wéi dat geet. Jo, ok.
Ech mengen dat heiten, dat brauche mer. Huele mer dat scho mol mat, hm.
Wat benotzt der fir e Buch ze bannen? Ma fir e Buch ze banne brauch een de Pabeier, brauch een Kartrong an brauch ee Stoft. Stoft?
Hunn ech nach ni héieren an ee Buch, sou e Buch, ass Stoft dran? Dat heite Buch lo net mee well mer dat dote wëllen nei abannen an neien Deckel maachen, dee maa mer aus Kartrong an aus Stoft. Do hues de all déi Zorten hei leien an da kënne mer eng Faarf eraussichen déi hei derbäi passt. Wat mengt der passt hei? Ech géing mengen dass blo ganz gutt wier. Maja an elo kënne mer hei d'Buch kënne mer d'Vorsätz eraushuelen. Da kucke mer ob de d'Bitzen nach gutt ass, ob dat nach alles ok ass, ob dat gutt hält. Well e Buch dat ass nämlech entweder ass et gebitzt, dann gesäit een d'Fiedem hei bannendran, Oder mir hunn eenzel Säiten, dat ass ewéi dat heiten, dann hu mer eenzel Blieder an da muss mer déi pechen. An däint ass, géing ech soen, ee gebitztent Buch, well hei an der Mëtt, kuckt, do gesäit ee Fiedem dran. Dat heescht, an all Kees an der Mëtt vun deem Päckelchen gesäit ee Fiedem. An esou weess een, dass dat Buch gebitzt ass. Dat ass déi beschte Manéier fir ee Buch anzebannen. A bei dengem hei, fänk mer elo fir d'éischt u fir d'Vorsätz lass ze maachen. Dat heescht, vue dass dat do ee gudde feste Pabeier ass, kënne mer déi dote lass maachen an dann ass dat den Ufank vum Nei-Abanne vun dengem Buch. Wéi laang braucht Dir fir ee Buch ze bannen? Fir e Buch ze bannen, bon, ass e bësse schwiereg ze soen. Dat hänkt dervun of, ob d'Buch am Lieder ass oder am Stoft ass, wéi den Deckel gemeet gëtt, well beim Lieder muss dat ëmmer rëm derzwëschent dréchnen, do kënne mer net riit duerch duerchschaffen. Beim Stoft dauert et mol ganz sécher zwee Deeg, well mir maachen de Buch an den Deckel fäerdeg an da setze mer se an d'Press an da musse se wéinstens eng Nuecht an der Press stoe bleiwen, fir datt se do ganz kënnen dréchnen. Ok, So, a kuck, hei gesäis de d'Press, wou d'Bicher dra stinn. Déi mussen eng Nuecht do dranner dréchnen. Déi ass da ganz fest zougedréint, dass, wann d'Bicher ganz fäerdeg sinn, da bleiwen se eng Nuecht do dranner. Maja, an hei kënne mer elo, maache mer elo den Deckel fir däi Buch. Dat heescht, mir hunn déi eenzel Deeler hei beieneen, de Kartrong, d'Einlag fir op de Réck ze maachen an de Stoft, wou mer eis erausgesicht hunn, dee mer bausse ronderëm maachen. Dann hu mer hei däin Deckel, wou mer virdrun op dengem anere Buch waren, dee peche mer dann herno erëm nees drop. A wat war dat eelst Buch, wat der jeemools reparéiert hutt? Wa mer Bicher ganz mat ganz ale Bicher schaffen, da schwätze mer vu Restauratioun. An do hunn ech ee Buch gemeet vu 1600, just net méi, ob et 20 oder 30 war. Mee esou al Bicher ze restauréieren ass ganz flott, well d'Lieder war déi Zäit eng ganz gutt Qualitéit, war schéin déck. De Fuedem, mat deem se gebitzt hu war eng gutt Qualitéit. Also ass schonn ëmmer ganz flott, fir déi Saache rëm nei anzebannen an ze restauréieren. En plus hätt een herno Een aalt Buch wat futti war, dat ass herno schéin a rëm nees nei.
An ech hunn eng Fro, wéi bass du Buchbënnerin ginn? Ma ech si Buchbënner ginn, well mäi Papp och Buchbënner war. An du sinn ech vu klengem un, sinn ech ëmmer esou wéi dir elo hei am Atelier steet, stung ech och am Atelier. An dann hunn heinzo mat gehollef. A wéi et du sou Zäit war fir sech ee Beruff erauszesichen, huet dat mer ganz gutt gefall an hu ech mer dee rausgesicht. A firwat ass däi Beruff hautdesdaags nach wichteg? Du mengs haut, wou et vill Computersaache ginn a vill Internet an esou, gell? Jo. Majo, 't gëtt awer nach ëmmer Pabeier an 't gëtt awer nach ëmmer Saachen, déi een a Bicher soll nosichen oder a Bicher soll kucken. 't ginn ëmmer nach al Bicher, déi ee soll versuergen, fir Saache vu fréier ze versuergen. An ech denken, dass et och wichteg ass, wa mer alles dat, wat et esou um Internet an esou gëtt an wat et digital gëtt, dass mer dat och enk op Pabeier hunn, Well et weess ee jo net, wat geschitt, wann dat enke zesummebrécht oder esou. Dann hu mer nach ëmmer ee Stéck Pabeier, wou mer da kënnen dat Buch opmaachen an an deem Buch liesen. En plus dat flott Gefill, wat een huet, wann ee sech op säi Bett doheem sëtzt oder an engem Fotell sëtzt, a wann s du dann herno kanns dat Buch hei eraushuelen, dat Buch kanns opmaachen, ass, mengen ech, bal méi ee gemütlecht a schéint Gefill, wéi wann een dann den Handy eraushëlt an dat um Handy liest.
Dass wouer. Ok, dat freet mech.
Sou, dat war et schonn fir eisen Episode vu Virwëtztuten. Bis nächst Kéier. Äddi!
Lara! Lara! An däi Buch?
Merci, deen ass sou schéin gin. Wandschgleef, villmools gär geschitt a merci fir äre Besuch. Ciao, bis eng nächst Kéier.